Maitei mitãnguéra, ko árape ñamba'apóta ñande kuatiañe'ẽ guaraníme, ñaime hína papoteĩ kuatiaroguépe, ha amoñe'ẽta peẽme kómo ñe'ẽrã oguerúva ñane rembiapo ha he'íva ñandéve kóicha. Joyke'ykuéra akãhatã. Oiko umi kosina ryepýpe heta joyke'ykuéra oñondive. Opavave michĩmimi hikuái, hete apu'a'i resa'yju. Ko'ã mitã akóinte iñakãhatã, ha'ekuéra morotĩseterei ha peteĩ jevy. ojepoipaite huĩtĩ morotĩme, oimo'ãgui hete morotĩtaha. Moõ piko upéichata, oiko oikóramo g̃uarã hikuái sa'yjupaite jeýma, ojeipaitéma imorotĩngue. Mitãnguéra iñakã hatã jey mahínape kosina tuichakue jave, ohendu sapy'a kuñakarai tembi'u apoha. Ou hatã vai kosináme oikuaa hag̃ua mávapa upe tyapu vai ojapóva. Vaikuépe joyke'ykuéra oheka okañy hag̃ua, ojuhu hikuái peteĩ yvykua hũ, ha upépe ojepoipaite ojoapykuéri. Oñandu hakueterei ha upépe, ha opo osẽ hag̃ua oka gotyo. Oñemboty hesekuéra yvykua, Iñakũrũchĩgui osapukaipa hikuái, nimbo ra'e ojepoi olla akúpe ha kuña karai oipe'áramo g̃uarã olla tápa ojuhu morotĩmbaitéma umi mitã ha péicha oñepyrũva'ekue oiko pe mba'ehetéva hérava

Los ejercitarios del Lindo. Iporã upéicharõ ñamoñe'ẽ jey ko moñe'ẽrã ikatu hag̃uáicha ñaikũmby tembiapokuéra. Ambue tembiapo peteĩháme he'i, Ñahendu peteĩ ñande rapicha omoñe'ẽrã momoñe'ẽrã joyke'ykuéra akã hatã. Ha ko'ápe ñande ñamoñe'ẽta. Tembiapo mokõihápe katu he'i ñandéve mba'eichagua tekovépa umi ojekuaáva moñe'ẽrãme. Ahai a añetéramo, ha je japúramo, ahai mba'érepa japo. Ha aguereko Joyke'ykuéra ha'e hína mitã saraki. Saraki jaikuaa ha'eha ñe'ẽ he'ise jojáva ndive akãhatã ndive. He'ise upéicharõ sinónimo de akãhatã, ñe'ẽ he'ise jojáva. Upéicharõ ñamoĩta a. Añete. Ambue he'i, Pe kuñakarai moñe'ẽrã megua omba'apo kokuépe. Ha jahecha kuñakarai omba'apoha kosináme, upéicharõ ñamoĩta je. Ko'ápe ñamoĩta je ha jahaíta mba'érepa ijapu. Ñamoĩta omba'apo omba'apo kosináme. Omba'apo kosináme. Ambue he'i Umi mitã ovy'aiterei sa'yju haguére hete, ha jaikuaa umi mitã oipota ha hete morotĩ, upéicharõ japu. Ha ñamoĩta upéicharõ nahániri, nahániri, nahániri ha'ekuéra. Ha'e kuéra morotĩse, morotĩse. Ambue ñe'ẽ joaju he'i upéicharõ, Pe kuñakarai ha'e hína tembi'u apoha. Ha che mandu'a moñe'ẽrãme he'i Ha upeichaite, upéicharõ ñamoĩta A añete. Ambue he'i mitãnguéra oipota hete morotĩmba ha ñanemandu'a, ajépa umi mitã oipota hete morotĩmba, upéicharõ añete A amoĩ ko'ápe. Upe rire he'i mitãnguéra akã hatã Ndojapói voi ayvu move he'i. Ha ñanemandu'a a mitãnguéra mba'e tyapu vaípa ojapo kosináme. Upéicharõ ñamoĩta jejapu hína péva. Ñamoĩ kosináme. Kosináme ojapo, ojapo hikuái, tyapu vai. Néi. Ambue ñe'ẽ joaju he'i umi mitã rehe oje'e iñañaiterei ha Oñõ ndive. Ha ñanemandu'a moñe'ẽrãme he'i, Ha'ekuéra oikómi oñõ ndive. He'ise upéa, Japu amoĩta ko'ápe je. Naháni. Nahániri. Ha'ekuéra oikómi oñondive. Oikómi oñõ ndive. Ha péicha ñambopaha ñane rembiapo. Ambue tembiapópe he'i ñandéve jaipóravo peteĩ mba'e ohechauka porãvéva mba'eichagua tekovépa moñe'ẽramegua oĩva ha jahai mba'érepa. Esto significa que tengo que escribir la característica de cada personaje y tratar de justificar por qué razón elijo esa característica. Ha ko'ápe he'i ñandéve, Mitãnguéra ayvu, akãhatã, morotĩséva, sa'yju. Ha ñamoĩta, akãhatã ha morotĩséva. Upévagui oñeñe'ẽ. Ha ambue ñe'ẽjoaju he'i kuña karai katupyry, mba'apokatúva, oñeha'ãva, ipochýva, ha ñamoĩta katupyry ñanemandu'a moñe'ẽrãme he'i ko kuña karai ikatupyry tembi'u apópe, upéicharõ umícha jahaíta. Tembiapo irundýpe he'i ñandéve, Ahai che remimo'ã umi mba'e ko'ápe he'íva rehe. Significa entonces escribo mi opinión acerca de estas frases. Ha he'i ñandéve, Umi mitã ipire sa'yju ha ha'e kuéra morotĩseterei, ha ko'ápe ñamoĩ jajoguerohory vaerã Ñande háicha. Moñe'ẽrãme he'i ñandéve aamita morotĩseterei, upéicharõ oĩ vai umíva. Mba'ére? Jajoguerohory va'erã ñande háicha, Ñandejára ñande japoháicha. Ambue he'i, Mba'épa ha'e umi tapicha ndohayhúiva ipire sa'yju térã ndojehayhúiva, ha umi tapicha héra hína rrasísta. Mba'ére ndohayhúi hapicha pire ha ndojehayhúi avei. Ambue he'i, Umi mitã ojepoi yvykua hũ oikuaa'ỹvape, ha upépe ojuhu mba'evai oha'arõ'ỹva. Nde reimérõ peteĩ apañu'amímepa rejapóne avei péicha reikéne reikuaa'ỹhápe? he'i ñandéve, voy a traducir, significa, Ustedes van a meterse también en algún problema, en alguna situación que no conocen cuál sería la consecuencia? Ha péicha ñambohovái, péicha jaha'éita, Nahániri ajépa, nahánire, ndaikéi chéne amoĩ che. Upéicharõ jaha ambue tembiapópe. Mitãnguéra ojapo sarambi kosináme. Ndépa mba'éicha reñeñandúne peteĩ tapicha omosarambíramo ne mba'e térã ne rembiapo? Ha mba'éichapa ñañeñandúta? Che Chepochyretereíne, ha mba'éichapa nde reñeñandúta, cherõ g̃uarã avei. Ha péicha ñambopaha ko tembiapo irũndyha. Ambue tembiapo pohápe he'i ñandéve amo ñe'ẽ ko tembiapo ajapo va'ekue ipahaitépe ha ahendu avei che irũme. Entonces, en este ejercicio lo que me trae es algunas normas de convivencia que tengo que tener en cuenta. Ha ñanemandu'a, ani ñañemohory ñande rapicháre. He'i vaíramo hembiapo, avei ñakirirĩke Ñahendúke avei jahechaukáke, jaguerohorýke ñande rapicha rembiapo. Iporã avei jajesareko he'ívare ñandéve Mbo'ehára, ñande sy, ñande túva ha ñande rogayguakuérare avei. Upéicharõ iporãta ñane rembiapo, iporãta ñane rekove. Upéicharõ ñambopaha ñane rembiapo ko árapegua, jajohecha tamitãnguéra.